Ya tapi peninga selamat bertemu baru ngo aku pengeluar program tapang bekumai. Ah begulai baru kita ba cerita penam lama. Ia nya cerita kita ke sekali tau ti diberi nama Bujang Sebayan. datai ngabang. Au tusung keterubah kitai ke sekali tu peninga. Ti kita bedau nekan butang subscribe tauka langan. Tekan meh dia tu. Enggau pia tekan meh lucing peninga. Ngambi ke kita nak tinggal enggau cerita tu. Au ngambi ke enda masau jam kitai. Nyadi baka tau meh bunyi cherita penam lama kitai ke sekali tu bala peninga semua. Bujang Sebayan datai ngabang. Sebedau ari gawai datai, Lenti enggau indai iya sigi nurun ke pasar. Seraya ke ngalu ke apai iya nuru narik kem. Bebeli ke belanja gawai meh ke bendar iya. Apai Lenti sigi udah nganti penatai sida ba Pasar Kapit. Sehari nya Ayah Punga deriba muto ke sida iya. Seduai bini iya sereta Lenti seduai indai nurun. Tambah agi ga apai iya udah mekat Ayah Punga ngasuh nyeretai seduai minai. Maya nurun bebeli belanja gawai. Nya baru basah tuging muto Suzuki injin tiga puluh tuai rumah. Enti enda ngalu bebeli ke belanja gawai, sigi enda nurun ngapa muto nya. Au lembau deka ngesan injin tiga puluh. Aya pungga nyon sinat mengesan nya. Au ka pena san aja me injin nya. laban sida maya nya ngena perau besai ga nurun ke pasar. Apai Lenti sigi ka gegila mimit meli belanja gawai. Empai agi ga barang aya punga enggau bini iya. Au dua malam ba malam ba pasar maya nya. Amat gila ga tudah Apai Lenti tu. Nyau ka meli injin beras ke indai lenti ga ko iya. Ka pena nganti tukang alok ga ngudal ari Sibu dulu. Nya meh kebuah iya iya ngasuh aya punga ngemai muto enggau perau besai. Au lelak deh nginjin ngagai rumah orang belama. Baya agi ga. Enti enda mansa penam pia deh ku jaku. Au bisi amat ga jaku Apai Lenti nya. Ukai berapa kali sida ai nginyim beras ngagai rumah orang di Lake Din. Ni kenyau pulai malam. Enda nemu enda diregau entu penam sida iya kenu ku jerita. Au pagi nya, Lenti seduai indai iya sigi udah sesipa meli barang ba kedai ale. Lenti duduk aja berandau enggau bini ale. Iya enggai bejalai laban ka nganti cermin mata iya ke tembu digaga ba kedai Pukiung. Ka benung siwak dalam enti teberandau, sepe tak tebimbing belakang iya dituju orang. Nya tepelanting mencermin mata iya ke nadai berang sepiak nya, orang ga sigi ke mayuh sekut aja bebelika barang nyau tetungkam meh sekeda ke mansa dia. Neh, nyau patah chemeh mata deh wai. Pia ko orang nya lalu nyengkau chemeh mata iya. Asai ke ngelala ga lenti tau munyi tebah nyawa orang nya. Au sama angkat meh seduai. Peda iya tak juing de nya tadi. Setaun seruai udah enda bepeda, jauh amat juing berubah. Iya ga besai, iya ga tinggi. Penyigat nibuh kira nibuh tanya. Tujuh tanjung udah berubah ari ke suba. Nai dik nya tadi pia lenti. Ko Juwi anyu tekenyit meda iya. Au aku meh tau aku. Nadai nya ngasuh ari tekenyit agi baka selama aku tu. Agi dara cermin mata baka suba. Pia ko Lenti ketawa nundi tudah Juwing. Lenti baru amat tekenyit meda tudah Juwing. Laban lama amat seduai iya udah enda betemu. Au nyung kakah ga bini alik, ninga iya ka ba belai bejagau. Komai aku din nadai enggau orang nurun. Laban nadai ga ku ninga indai nyebut dia tadi. Semina indai madah, apai enggau indai dia aja. Pia ku tudah Juing. Eh Kang Amat dik aku tu ni tau enda nurun. Ko Lenti ga majak nundi tudah Juing. Laban iya mega nadai nemu Juing ke bisi pulai maya nya. Eh ka ngambi cheremin aku. Chemin mata aku din. Iya enggau aku dek. Pia ga ko Lenti nanya seraya ke ngemai Juing pansut ari kedai alik. Au nah leh tusi bini alik legi. Kumbai seduai bekuntir. Au laban ku udah bayar lapai lenti pagi kemari. Angkat tang ambi aja chemih mata nya. Laban ke pagi tu kia tembau. Au udah ba ambi ke chemih mata nya tadi, dia seduai lalu duduk ke ngirup ba kedai tinsing. Nganti sida apai iya ke enda nemu tembu-tembu bebeli ke utai. Au bisi liah meh seduai betusi ke cherita. Lenti nyenusi cherita sida di menua. Juing mega nusi cherita iya ke setaun belelang ke Kelimantan kian. Enda berasai nya madah mai mupuk ga apai tudah lenti tu. Au semua utai udah ga disimpan magang. Udah disimpan kuli batak mama magang ba perau. Au tumu meh sida iya datai di rumah panjai sehari nya. Laban ai ke besai bepangku ke jari aja meh sida nadai megai sewal. Iya mansa pendam keno ke jerita. Dia lenti lalu ngalih kediri bepeh indai iya. Agi mengkang keman dalam ati utai ke udah nyadi, lenti ke ngenyo gali bepeh indai iya nyu lalu tinduk. Sampai ke nyau datai di rumah panjai. Au datai di rumah panjai udah start orang rami laban maya nya udah tiga puluh hari bulan lima. Enda nemu tunga sida serumah gawa ke juing laban lama ditudah juing tu udah belelang. Ka bebaka pengamat pengabank nya murang amat tudah juing. Ama pama gurang amat penatai tudah juing. Au pagi satu ari bulan enam, dia sida serumah lalu ngaluka pengabank laban maya taun nya gintir rumah orang ngabank ngagai rumah sida iya. Enti baka ke diatu kiraka malau ti meh nya. Au amat mayuh ga pengabang maya nya keno ku jerita. Mayuh agi kena dikelala. Taun nya ini iya ke nganta ke lenti ngerasuk ke iya ngepan Iban laban indai iya sigi ke mayuh pengawa. Sida ke bujing sida ke dara sigi udah berintai memagang lenti tu aja mempai temu-temu nganta. Au ukai nya tegal ditudah ini iya. Bisi ke salah pasua mengepan nya. Ni ke bebuka baru ga seduai iya. Aah deh indai tena kala asai iya umur le enti ke udah bangat dianti orang enda pun iga-iga. Anyu juing oi nai iya. Ngabas lenti kin. Ne. Empa pengelama iya pengabang nya udah datai udah ngantai. Iya embai tembau deh endo. Pia ko oi nai juing. Au ka tembau da ko ibau. Enda lama da ibau. Pia ko lenti nya ngatur deh inai juing. Ngantai ditembau ka kami. Awak sertai ga kitai pan seruan. Pia ko tudah juing nyu bejako. Kebendar iya juing tu nyu ngayam pemajik lenti. Ukai bula bula bajik orang ke benama lenti. Bula ngumbai enda tekait ati. A udah semua temau sida pan sama pansut ke ruai. Ninga sering kain tatiang enggau gerunung kaki pansut ari bilik. Peda malik memu magang orang. Ni enda malu ga tudah bangat diperening orang baka nya. Nyau dah rangap sekeda meda juing ne weh lenti pansut ari bilih. Udah ga seduai maya nya sama ngena ngepan. O nya kelia enggau kumang. Pia deh kurang enda temu sapa ke empu nyawa nya. Taja ngena chemin mata agi ke bajik peda orang. Pia ku ati lenti bejako kediri. Ukai bebula mayuh pengambang enda dikelala maya nya. Nadai sida kala meda orang ngemayuh nya. Au naka meh pengerami sida gawai maya nya. Bisi ke begawai besai, bisi ke nimang meh sida iya dia. Taja pia lenti tetap nang nyamai ati. Laban tak lain endar ga gaya siko anak temuai. Taka amat merening tudah lenti. Au nyo ke puas iya nyo berani ga nundi tudah lenti. Nya berani mega mantir siku nya ngiruh ai tuah. Lenti nulak enggau chara ti manah. Laban iya sigi ukai indu ke ngirup. Sida serumah aja menemu chara Lenti. Nemu perangai orang ke benama Lenti. Pendam lama, Buyang Sebayan datai ngabang. Ya pedinga semua nyadi cerita pernah melama kitai ka sekali tau delengka ka aku naka tu dulu. Au ngarap ka kitai betemu baru begulai baru ba cerita tu. Ba tusun kedua kitai ka sekali tau. Dia aku deka datai baru nampung ka kita cerita tu. Au anang ne ingat pedinga tekan subscribe tau ke langgan. Ngau pia mega tekan meh butang luching.